Illum se nassistu għal avveniment spettakolari, se naraw l-istorja tinkiteb qudiem għajnejna, hekk kif aktar tard se jerġa' jiddendel is-sett ta' arazzi tal-Gran Mastru Perejos. Ibqgħu magħna.

Stawr u minn proġetti oħra relatati mal-arti miżmuma f'dan il-Katidral. Fl-2006 beda l-proġett ta' restawr tal-arazzi. Wara 16-il sena, ix-xogħol fuq 29 biċċa Finalment ġie fi tmiemu s-sena l-oħra meta f'Novembru waslu Malta l-aħħar biċċtejn minn dan is-sett. Sadanittant kien għaddej ukoll ix-xogħol fuq il-Mużew il-ġdid tal-Konkatidral li se jkollu sala kbira ippjanata bil-bżonnijiet kollha biex l-arazzi restawrati jkunu jistgħu jiddendlu hawnhekk u jitgawdew mill-viżitaturi f'ambjent u klima li ma jagħmlulhomx ħsara. Qabel imorru fil-mużew il-ġdid għal dawn il-ftit ġimgħat li ġejjin biss, dawn l-arazzi se jkunu qegħdin imdendlin hawnhekk Ġewwa l-Katidral u fil-fatt, dalwaqt se nkunu qegħdin naraw il-ħidma delikata tal-ħaddiema tal-Fondazzjoni li bl-akbar attenzjoni se jkunu qegħdin idendluhom. Iżda qabel se nitilgħu ftit fuq il-bejt tal-Konkatidral biex naraw fiex wasal il-proġett fuq il-mużew il-ġdid li jinkludi s-Sala tal-Arazzi.
Bħalissa ninsabu fuq il-naħa tal-lemin tal-katedral fuq strada merkanti u taħtna għaw bħalissa il-kostruzzjoni tal-mużew. Parti minnu ħajkun il-post fej ħajġu imdendlin l-arazzi u jkunu esebiti. Però mhux biss. Partijiet oħra tal-proġett huma l-vestments hall, ġifieri il-sala fejn ħajġu esebiti il-vestituri li kienu jilbsu il-Gran Mastri u l-Kavallieri fl-okkażjonijiet liturġiċi. Ħa tiġi wkoll esebita l-Kappella Ardente. Kappella Ardente kien speċi ta' mużulew li kienet tiġi armata meta kien ikun hemm xi funerali jew funerali statali jew inkella funerali ta' nies prominenti. Parti oħra tal-mużew ħajkun hemm ukoll il-choral books. Ħajjiġu esebiti kotba tal-kant li kienu jintużaw ukoll għal okkażjonijiet liturġiċi. Extension oħra tal-mużew hija il-basement, fejn il-basement ġo fih ħa jiġu esebiti relikwi tal-passat. Bejn il-basement u l-kripta ta' Bartolott hemm link fejn inti tista' tgħaddi mill-relikwi tal-passat u ġol-kripta tal-Bartolott ħa jkun hemm sebiti il-fidet tal-katidral.
Bħalma wieħed jista' jinnota fil-Konkadidgal ta' San Ġwann isir ammont ta' xogħol dak li għandu x'taqsam ma' restawr. Dan wieħed jista' faċilment jarah għax isir biċċa kbira tiegħu ġewwa l-knisja bħal pitturi, gilding tad-deb, l-art, l-irħam, però il-post fejn qegħdin aħna mhuwiex aċċessibbli għal pubbliku. Hawnhekk aħna din fuq wieħed mis-sofqa tal-Konkatidral ta' San Ġwan eżattament in-naħa ta' Triq il-Merkanti, wieħed jista' jisma' anke l-ħsejjes tal-kostruzzjoni tal-mużew li qed isir bħalissa. Fejn fuq dan il-bejt partikolari sar ħafna u ħafna xogħol, xogħol ta' restawr tal-ġebel u tal-faċċati illi hawn hawnhekk. Il-parti l-kbira ta' dan ix-xogħol kellu jsir minħabba illi Il-ġebel kellu ħafna ħsarat, ħafna minnhom ġejjin mill-elementi tal-baħar li affettwaw ħafna lill-ġebla Maltija. Biex wieħed ikollu daqsxejn ta' idea, hawnhekk irrestawrajna bejn din in-naħa u Triq ir-Repubblika, fiż-żewġ sulari, aktar minn 3,700 pied kwadru ta' ġebel li ġie restawrat. Kien kollu għax kien hemm il-bżonn, jiġifieri, Dak li stajna nħallu ħallejnih fil-post u oħrajn ġew mibdula, kollox taħt is-sorveljanza tal-SCH kif ukoll il-perit li kien inkarigat mill-proġett. Wieħed jista' wkoll jinnota illi l-abutments li għawwarajna, kellhom ħsarat konsiderevoli Fil-fatt, ammont kbir ta' ġebel minnhom ġie mibdul. Plus illi s-sofqa tagħhom kellhom ukoll jiġu mibdula kompletament. Applikajna tip ta' waterproofing ġdid kemm f'parti mill-ħitan tal-faċċata kif ukoll fuq dawn l-abutments.
Bażikament il-kunċett tal-proġett beda jisu mill-2013. Però il-kostruzzjoni tal-proġett bdiet jisu 8 snin ilu. Wieħed jistaqsi għalfej ittieħed daż-żmien kollu biex il-proġett beda jinbena u beda jew jasal fl-istadju li qiegħed illum. Meta ġejna biex nibdew il-tħaffir għall-basement, hawnhekk il-post minnu nnifsu huwa post ta' valur arkeoloġiku u l-basement ġie beda jitħaffer proprju fil-parti tal-ċimiterju tal-Katidral li fih kienu jindifnu l-Kavalieri. Li ġara kif beda t-tħaffir bdew jinstabu affarijiet ta' valur arkeoloġiku u l-proġett kellu jieqaf biex issir ir-riċerka arkeoloġika. Fit-Tieni Gwerra weqgħet bomba li ġiet eżatt eżattament fiċ-ċimiterju tal-Katidral. Il-ħsarat li għamlet dil-bomba kienu li letteralment waqqet il-kantoniera ta' bej Strada Merkanti u Strada Santa Luċija. Għamlet ukoll ħsara fil-saqaf tal-Karapekja Wing li dil-wing kienet ġiet kostruita meta ġie kostruit l-oratorju. Dil-bomba parti mill-ħsara li għamlet fil-ċimiterju fejn iddisturbat ħanka l-katavri. Il-kantuniera kollha, ġifieri qed nitkellmu minnaħa ta' strada merkanti għal strada loxija ġiet distrutta totalment. u reġgħet inbniet fis-snin sittin.
Ħafna mill-materjal illi aħna din naqalaw bħal ċangatura, il-gradi tal-ħadid, dawn qegħdin kollox inżommu maħżun f'post protett. Kien hemm salib li dan ġie żarmat mill-post u fost ħafna affarijiet oħrajn bħalma qedtilkom qiegħed maħżun ġewwa maħżen protett fejn il-qudiem dan is-salib ħajaġa jkun parti mill-mużew ħajaġa jintrama fil-post eżattament fejn kien.
Waqt it-tieni gwerra dinjija, bomba oħra niżlet fit-triq quddiem il-bieb tal-katidral. Bl-isplużjoni, il-bieb ta' barra infaqa' u baqa' dieħel Saħbin l-abtal. Jekk niflu dawn ir-ritratti antiki meħuda qabel ma ntefgħet din il-bomba, ninnutaw li l-pjazza li naraw illum quddiem il-Konkatidral ma kinitx teżisti. Il-bini kien jibqa' dej u t-triq kienet tkompli sa triq il-merkanti. Dawn huma xi ritratti oħra li b'nostalġija jihduna fi żminijiet moddija. Karettuni, nisa blonnella, ħajja trankwilla għal kollox differenti minn dik tal-lum. Però minkejja kollox, il-binja maestuża tal-konkatidral baqgħet dejjem hemm, soda matul il-maltemp u l-bnazzi ta' dawn l-aħħar 450 sena.
Ukoll meta beda jsir it-tħaffir, instab li iċ-ċimiterju minnu nnifsu kien kollu radam u terrapien. Biex jissaħħaħ il-ħajt li kellu jiġi magħmul għal basement kellu jerġa' jiġi ridisinjat il-kunċett kollu u ġew introdotti dawk li jgħidulhom il-piles. Piles huma kolonni tal-konkos issapportjati mill-ħadid biex iservu bħala ħitan ħalli t-terrapien ma jaqax propju ġol-basement. U b'hekk ġie kostruit il-basement. Issa kif qed nispjegaw ukoll ħaditilna l-ħin, aħseb u ara biex tiġi ridisinjata u installati daw il-170 kolonna biex iżommu dat terrapin kollu. Issa wasalna fi stadju tal-proġett fejn bdejna s-superstructure. Ġifieri kemm li involut jien fil-proġett ehm, tlesta l-basement, tlestew daw il-piles kollha, is-saqqa fil-basement, U issa bdejna s-superstructure. Tlestew ġiex pilastri kbar li fuqu ħajjiġi iserraħ l-art tas-sala tal-arazzi. U mbagħad ikomplu tilejn il-ħitan tas-sala tal-arazzi u mbagħad eventwalment jiġi tiġi msaqfa. Jiġifieri dana qegħdin nikkalkulaw li f'ħamismiet ġurnata dal-proġett tal-kostruzzjoni ikun lest u komplut.
bħalma wieħed jieħu ħsieb id-dar tiegħu inutli li inti tiżom ġewwa tajjeb u barra ma tippriservax. Hawnhekk il-konkatedral huwa l-istess ħaġa, kważi mhux kważi aktar minn dan li din ngħidu. Jiġifieri barra huwa importanti ħafna li nżamm Qta' standard biex ġewwa jiġi protett. Parti oħra mill-proġett hija r-restawr tal-faċċata. Il-faċċata minn Saint John Street, minn Strada San Ġwann għal Strada Merkanti u tibqa' ddur għal Strada Santa Luċija. Ir-restawr qed isir billi fejn nistgħu nikkonservaw il-ġebel eżistenti. Però fejn kienu saru interventi, speċjalment fejn kien hemm il-ħwienet, da qed jerġa' jiġi restorat u r-restawr qed isir fuq pjanti u fuq disinji li għandna u li sibna mir-riċerka li għamilna biex kemm jista' jkun jerġa' jiġi kollox irrestawrat fl-istat oriġinali tiegħu.
Issa li s-set tal-arazzi huwa kollu restawrat ġi deċiż li se jiddendel hawnhekk fil-Konkatidral ta' San Ġwan sal-festa ta' San Ġwan il-Battista li tiġi ċelebrata fl-24 ta' Ġunju. Se jiddendel fil-post

Bi preparazzjoni għal dan il-jum, f'dawn l-aħħar ġimgħat waslu Malta wkoll esperti mill-Belġju li ġew jassistu l-ħaddiema Maltin biex jippreparaw il-materjal neċessarju li bih kellhom jintrabtu l-arazzi. Ġew iċċekkjati l-ħbula u l-grappuni, tkejjel l-injam

magħluq armat bil-arazzi, però kienet biċċa xogħol kbira u dak iż-żmien ma kien l-apparat li tista' tarmah tant faċli palma għandna llum. Għadni niftakar tajjeb ħafna. Daw kienu imdendlin fil-mużew li llum qegħdin jirranġaw waqqgħuh propjament biex jerġgħu jibnew miġdid U kienu hemmhekk, imdendli esebiti hemmhekk, kienu fi tliet swali differenti għax m'għandniex sala li kienet tiġborhom kollha. konna narmaw scaffolding, eh, umbat nigganġawhom eh, billi eh, bit-tarjoli, nkebbuhom, nniżluhom, nniżluhom hawnhekk fil-knisja, fil-katedral, u mbagħad wieħed persuna eh, kien jinżel mit-tieqa, jintrabat u jinżel mit-tieqa, jorbot il-paranki ma' grampuni apposta li kien hemm fuq tlieta intellawh eh, mitwi, u mbagħad eh, narġaw indendlu għaw fl-injam li jem fil-palissa eh, fil-katedral stess. Dik hija bħal speċi biex ngħidilkom fuq fuq kif konna narmawhom. Kien dan il-biċċa xogħol kien qed tieħu jumejn sħaħ fil-ħodu ta' flaxija. Kienet naqa ta' riskju wkoll għal dik il-persuna li kienet tiddendel

Matul dawn l-aħħar ġranet bdiet il-ħidma ta' dan il-grupp ta' ħaddiema tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann. Kulħadd jaf x'għandu jagħmel, koordinazzjoni u attenzjoni.

Il-Gran Mastru Ramon Perejos i Roccafull ikkommissjona dan l-arazzi fl-1697. Inħadmu għand l-ateljer fil-Belġju Judecos de Vos u b'kollox ġew jiswew 40,000 skud. Id-disinn huwa bbażat fuq tpinġijiet tal-artist Peter Paul Rubens. Fost l-immaġini minsuġa fuq dan is-sett naraw sensiela ta' allegoriji bħat-trijonf tal-fidi u trijonf tal-Knisja Kattolika. Naraw xeni mill-ħajja ta' Kristu, ġbijat ta' qaddisin u fuq il-bib prinċipali il-figura sħiħa tal-Gran Mastru nnifsu bil-qeda fuq it-tron, akkumpanjat minn allegoriji tal-ordni fuq naħa u anġlu jqassam il-karita fuq in-naħa l-oħra.
Meta l-Kavallier Spanjol ġie elett Gran Mastru, Ramon Perellos, fl-1797, kellu jagħti rigal lill-Knisja Konventwali ta' San Ġwann għax hekk hemm miktub fil-statut. Trid timmaġina li dak iż-żmien il-Knisja kienet diġà lesta kif qed tara llum, jiġifieri l-ħitan kienu ndurati, il-kappelli lesti bl-artali, bil-saqaf ta' Matija Preti, l-artali l-ġdid, ma tantx kemm fej wieħed seta' jagħti xi ħaġa ġdida jew ta' sinifikat kbira u probabbli dawk ehm, ta' madwaru tawh l-ideja li jagħti set ta' arazzi. Kienet tradizzjoni speċjalment fin-nord illi prinċpijiet u aristokratiċi jagħtu dan it-tip ta' rigali. Infatti hu l-eżempju tal-Infanta Klara Eugenia Isabella biex jagħti rigal kif tat i lill-monasteru favorit tagħha f'Madrid. Perelios rrit jagħti rigal li żgur eh, ħadd irrifletti il-renju spettakolari tiegħu. Infatti wara 300 sena għadna qegħdin nitkellmu fuqu. Tant ħa interess f'dan is-set illi hu stess kien jikteb l-ambaxxatur u kien jgħidlu x'irid u kif jrid l-affarijiet imqasmin u anka qal li jrid xbija tiegħu huwa normali li dak iż-żmien tagħmel xbija tiegħek bħala donatur. U l-ġbija tiegħu ehm, ġiet eh, iddisinjata biex tkun eżatti fuq il-bib inti u ħireġ mill-knisja, ġifieri L-aħħar l-aħħar xena l-aħħar qarazz li tara.
This is the largest set of tapestries, antique tapestries in the world. It's also the largest

Mhux biss għal pajjiżna imma għal kull min iħobb l-arti u l-kultura. Perellos kien daqshekk għaref b'viżjoni fit-tul u kellu l-mezzi li ħalla dan il-patrimonju lil pajjiżna, dawn ġew ordnati ġewwa l-Belġju, però wkoll għamel sett għall-palazz, però dawk għamilhom Gobelin ġewwa Pariġi. sab iż-żewġ ċentri fejn kienu jsiru l-arazzi f'dawk iż-żminijiet u għamel żewġ settijiet wieħed għall-Konkatidral ta' San Ġwann u l-ieħor għall-Palazz tal-Gran Mastru. L-arazzi ma rridux narawhom hawnhekk eżibuzzjoni bħala mużow, hawnhekk jibqa' dejjem eh, bħala spazju sagru. U allura l-Konkatidral ta' San Ġwann meta naraw imżejjen b'daw l-arazzi mhux biss huma kapolavur ta' arti ta' kultura imma espressjoni kbira ta' fidi, fejn għandek in-narrattiva mill-ħajja ta' Kristu, għandek l-appostli, u fl-istess ħin hemm sitta minnhom li huwa b'allegoriji li jirriflettu l-ispirtu tal-Konċilju ta' Trentu, l-Kontra Riforma li juru l-adorazzjoni tal-Ewkaristija li kienet ġiet miċħuda mill-Luteru, mill-Protestantiżmu, l-awtorità tal-Knisja u anke wkoll il-karità u anke l-fatt tal-verità fuq iż-żmien li jgħaddi.
huwa kunċett astrat, kif kunċett astrat ħat għamlu tippreżentah b'mod viżwali. U mek juri it-tip ta' ġenju li kien Rubens. Għax hu ippropona illi jagħmel set ta' trionfi u vittorji ta' dawk l-aspetti tal-Knisja Kattolika li kienet rebħet fuq il-Protestanti. Tinsiex dak iż-żmien il-Knisja kienet qiegħda tikkumbatti bil-Protestanti, bil-Riforma Protestanta. U il-trionf tal-Ewkaristija kienet importanti ħafna għax dak kienet wieħed mill-misteru li l-Protestanti kienu nnegaw. Jiġifieri fis-seklu 16 u 17 insibu ħafna focus fuq l-Ewkeristija.
Dan huwa proġett li sewa 1.3 miljuni li dawn ġew mill-fondi li l-fondazzjoni tiġġenera mill-viżitaturi li jidħlu f'San Ġwann. il-poplu Malti verament issa jista' iduq u jkollu l-esperjenza tal-Knisja Konventwali tal-Ordni Ospitalieri ta' San Ġwann kif kienet gawduta fi 17 u 18 seklu. Hi okkażjoni li narawhom insitu fil-post li għalih ġew ikkommissjonati u narawhom ukoll f'dal ambjent verament ta' barokk mill-iktar qoli li din jagħtu dan l-ispirtu dan l-ispazju sagru verament festa ta' arti, ta' kultura, ta' spiritwalità.
Illum fil-waqt li qegħdin niċċelebraw iż-żbuħija ta' dawn l-arazzi, xira illi nifukaw ukoll ftit fuq il-moħħ wara dan kollu, il-Gran Mastru Perejos. Il-Gran Mastru li apparti l-arazzi biex nibqgħu niftakru fih, ħallinna wkoll monument grandjuż ieħor, magħmul mill-irħam u l-bronz. Monument li żgur juri il-kobor u l-kisbiet tal-Gran Mastru, iżda kif se jispjegalna Dr. Christian Attard, kien intenzjonat ukoll li juri l-idea ta' umiltà.
L-idea ta' umiltà enfasizzata kemm il-darba. Jien naf kienet issir ritwal fil-palazz fejn kien jgħix il-Gran Mastru, Fejn kien jaħsel fil-Ġimgħa l-Kbira, kien jaħsel saqajn għaxar jew ħdax-il raġel. L-idea jisu qed juri kemm hu umli. Kienu Zondadari, per eżempju, daħħal l-idea tal-kukkanja. Probabilment kienu l-idea li jisu iqassam l-ikel u iqassam il-flus l-indis li kienu foqra. u bil-ġuħ. Ġifieri l-idea li huma qed jgħinu qed ikunu karitattivi, l-idea li huma umli u jafu jinżlu għal popolin tidher dejjem. Imma ovvjament hemm naqra paradoss għax daw qed jiktbu jew qed jgħidu li huma umli imma fl-aħħar mill-aħħar mhumiex. Dak kien il Is-sultan sovran ħafna drabi kien dak li qed jikmanda. Ehm, imma dan il-paradoss nistgħu ngħidu l-idea li minnaħat nipprova ngħid bħala Gran Mastru kemm jien eh, umli, imma minnaħa ma rridx inkun umli żejjed għax wara kollox irid nuri kemm jien importanti. Anki tidher fil-monumenti funerarji. Per eżempju, jek naraw dak ta' Perejos, kemm il-darba jenfasizza kemm importanti fuq net għandek ix-xild l-istemma tal-familja tiegħu. Eh, naħat isfel għandek ħafna armamenti, Qed juri hu kemm kemm qed jiġġieled favur biex isalva l-Kristjaneżmu dinja Kattolika minn dak kollu li jista' jattakka il-Misilmin f'dal-każ. Ma mbagħad iż-żewġ personifications, il-personifikazzjonijiet dejjem qed jenfasizzaw waħda minnhom hija ċara hija l-om li qed it-tarbija li hija simbolu u kulħadd kien jifmu iż-żmien, forsi iktar mill nifmu aħna, simbolu tal-karità. L-hemm dik l-enfasi ta' kemm jinkarità tevoli. U naħseb dal-paradoss jibqa' jidher il-ħin kollu fil-ħajja fil-ħajja tal-Grand Mastri.
Billi Perejos kien ġej mill-lingwa ta' Aragona, l-monument tiegħu jinsab propju f'din il-kappella, kappella dedikata lil San Ġorġ.

Jingħad illi Perejos seta' ħasef din l-idea tal-arazzi bil-ħsieb li meta dawn jiddendlu jagħtu l-arma tal-aħwa kottoneri li pratikament insab fuq kull pilastru u f'kull kantuniera tal-Katidral. Issa jekk kinitx xi daqsxejn ta' għira li wasslet għall-ħolqien ta' dawn l-arazzi, jew inkella l-ħsieb ġenwin illi jagħti l-isbaħ rigal lill-Ordni, jibqa' l-fatt illi x-xena ta' dawn l-arazzi imdendlin hawnhekk ġo dan il-konkatidral,

Fl-episodju li jmiss l-istorja inkredibbli tal-ikona tal-Madonna ta' Filermos u b'mod esklusiv se ninżlu fil-kripta tal-Grammastri.